Кама аръягы һәм Чистай яклары, кара туфраклы җирләр. Ләкин Казан тирәсе, Казан арты яклары ул сары балчыклы урыннар һәм шуңа күрә дә биредә инде минем уйлавымча икеләтә хезмәт куерга кирәк, һәм терлекчелектә дә, һәм игенчелектә дә, бакчачылыкта да. Ахрысы шуңа күрәдер, бу якларда бик уңган кешеләр яши. Теләче районының Баландыш авылына кайтып, Әскәровлар гаиләсе белән танышып килик. Талип абый белән Розали апа мөгаллимнәр, тормышларын балаларга белем бирүгә, милләтнең киләчәген үстерүгә багышлаган шәхесләр. Һәм менә шулай киемнәре яшәртеп җибәрә инде. Теләче районының Баландыш авылында яшәүче Розалия һәм Талип Әскәровларның табын тутырып бәйрәм иткән мәле. Гыйнвар башында гына Талип Әскәровның 70 яшьлек юбилее булса, соңыннан Розалия ханым да 65 яшен тутыра. Түгәрәк даталар моның белән генә тәмамланмый. Бергә гомер итүләренә дә 45 ел икән аларның.
Танышу бик гади булды инде безнең. Күршедә генә яши. Армиядән мин Нидә кайттым, шулай 8 мартта отпускага армиядән. Инде шунда, димәк, күрше кызы бит. И, ул инде күренә, нитә. Ярар, бисендә инде әйтеп тә куйдым. Карар мәйтәм, җитеп киләсең, минеке буласың икән син дигән белән. Әйе, нишәсен. Шулай итеп инде, аннары инде кайткач, очраша да башладык. Сөйләшә дә башладык. Мәктәп безне якында, якынайтты. Безгә әниләр башта ук әйтеп куйдылар инде, менә тормышка үзегез яратып чыгасыз, капканың бу ягына әйләнеп керәсе түгел, диде. Менә без дүрт кыз, ике малай идек. Һәм шул принциптан чыкмадык, без бер нәрсә дә кайтып әниләргә әйтмәдек кереп, өйдә булган өйдә калды. Тормыш булгач барысы да була инде. Анысысына менә шуңа күрә әзрәк берең дәшмиерәк торганда, халык холыкны тора-тора аңлыйсың. Талип абый белән Розалия ханым икесе дә мәктәптә эшли. Лаеклы ялга да алар бер үк елны, бер үк көнне чыгалар. Талип Әскаровка балаларга белем бирү генә түгел, директор вазыйфасын да башкарырга туры килә. Мин мәктәптә барлыгы 39 ел, 40 елга бер генә ел тулмады, шулай итеп хезмәт иттем. 1971 елда мәктәпкә укытырга килдем. Әлбәттә инде, директор чакырды. Чөнки әни бер үзе генә. Шуңа күрә мин башта юлны Алабуга культура институтында башларга әртис булырга дип хыялланган кеше идем. Ләкин инде вакытта әнине карарга кирәк булгач, әни янына кайтып, тормыш башланды. Шуннан мәктәптә эшли башладым. Талип Әскәров иҗади шәхес тә булып чыкты. Газета-журнал, җыентыкларда үзенең хезмәтләрен бастырудан тыш, сәхнәдә дә чыгыш ясарга насыйп була аңа. Мин инде күп кенә язмалар, ике йөзгә якын бүген дә ул шундый җыентыклар бар, мондый үземә күрә инде ул, анда төрле темаларны яктыртып, мин барлык төр газетларда, республика газетларында да мәкаләләр чыгардым. Бу, әлбәттә, инде бик укытучыларга да киңәш итәргә дә, алырга да бер-бер белән. Әлбәттә, миңа бик файдалы булды. Минем Нидә Казандагы җырлый газет тапшыруны алып баручы Нәҗип Бәдретдинов бригадасында Казан филармония концертларын алып бару чоры. Мин инде мин күрше нидә Кукмара, шул вакытта Саба, Теләче районнарында авылларында да булырга туры килде. Тарих укытучысы янәшәсендә үзебезне укучы кебек тә тойдык. Безгә ул Баландыш авылы тарихы хакында да бәян итте.
Җултимер дигән кеше шушы Мишә буеннан күтәрелеп, инешләр буенча килгән дә зур баланлыкка очраган, баландаш. Эй, баланлурын дигән сүз. Һәм шушы баланлык бик әйбәт булгач, шушында инде, димәк, мотор булгач, чишмәсе булгач, шушы инеш буена йорт сала башлаган. Һәм җомычкалар аның агып китә, шушы су буеннан инде әкрен генә Мишәгә кушыла. Мишә буенча күтәрелгән халык ул вакытта инде шундый урыннарны эзләп йөри, сайлый һәм менә бер төркем шушы халык инде үзләренә бу урынны бик ошаталар. Юл тимер салган, йорт салган урынына һәм шунда күченә башлыйлар. Атта үт ачык капкадан сине туганын көтәр. Килегез безнең якларга, килегез баландышларга, шатлык һәркемгә җитәр.